מיטוואך ג' אייר תשע ע ח, היינט איז געשען אין ירושלים א זאך וואס איך וויל וועגן דעם רעדן, עס טאר נישט פארשוויגן ווערן ווייל ס'מאכט א שם רע אויף אונז אלע מיני אידן מקצה לקצה, עס האט גארנישט צו טון מיט אידעיע, ער רעדט זיך איין אז ס'איז אידעיע, ער כאפט נישט וואס ער טוט, אפגעטון א מעשה, איך רוף עס א פשע. נו, ווי אלע יאר, איר ווייסט דאך ווען ס'קומט צו כיכר השבת, ווען מ'שטעלט דארט אין דעם דאם וואו זיי שטייען צוויי מינוט, ווילן זיי באווייזן אז זיי שטייען נישט, אקעי, איז זיי האבן זיך שוין צוגעוואינט אז ס'קומט אן די גאנצע פרעסע, און מ'קומט אן עקסטער נעמען פיקטשערס ווייל זיי חרדים שטייען בדווקא גייט מען דווקא מ'גייט נאר ווייזן אז מ'שטייט נישט, אקעי, דאס איז קומט אריבער יעדן ס'איכער א טיפשות אבער אקעי ווי איז טו דאס. אבער געווען דאס איינער, און כ'זאג זיין נאמען, ער הייסט יוני אייכלער. וואס ער איז צוגעגאנגען צו די פרעסע און געזאגט, מיר זענען פרייליך ווען עס ווערן געהארגעט חיילים, וואס מער פון זיי עס ווערן געהארגעט אלץ בעסער, איר הערט? אידן פרייליך ווען זיי הערן אז חיילים ווערן געהארגעט, אידישע חיילים ווערן געהארגעט. איך וויל אייך פרעגן א פראגע. ציונות היינט ציונות מארגן, די שיטה יענע שיטה, א חייל גייט אין די ארמעי ווייל ער איז א ציוני? ווייל אין וועלכע אידעע? ס'איז דא א געזעץ אין די לאנד אז יעדער איינער ביי אכצן יאר אויב ער לערנט נישט קיין ישיבה מוז גיין אין די ארמעי צו ער וויל צו ער וויל נישט, איר ווייסט וואס? פרעגט נישט א האלבע מדינה, דריי פערטל מדינה, אויב זיי וואלטן געקענט נישט גיין אין די ארמעי וואלטן זיי נישט געגאנגען, אבער זי זאגט איך וויל נישט גיין, איך דארף אפילו באצאלן א ביל לאמיר נישט גיין, איז דאך עס א מציאות, איך מיין וואס? מיר האבן עפעס אזויפיל אידעאליסטן אזעלכע וואס זענען גוט מיטן גאנצן ברען, יא, איר ווייסט ווער יא? זיי זענען דעם א מצוה, די נוחניקעס, די די מרכזניקעס, די חברה דארטן, זיי זענען דעם א גרויסע מצוה, פאר זיי איז דאס א מצוה צו טון ארץ ישראל ס'איז א אנדערע זאך אבער די די סארט חיילים גייען דאס טון און זיין פרייליך אז א איד איז געהארגעט געווארן? מ'מעג? איך וויל זאל עס אויפשטעלן איך וויל זאל זען איך האב עס נישט געהערט נישט פון רבי יואל פון סאטמער איך האב עס נישט געהערט פון קיין גדול פון די ליטוו פון די עדה החרדית זאל זיך אויפשטעלן זאגן אזא זאך קיין איינער נישט ס'איז נישט געווען אין די היסטאריע ביז היינט זאגן אז מיר זענען פרייליך אז חיילים ווערן געהארגעט. אפילו אין נטורי קרתא פון אמאל האט אזוי נישט גערעדט. פארוואס רעד איך וועגן דעם? ווייל מיט די שס ק שמע מינה דניחא. איר דארפט פארשטיין אזוי, אז דער שווייגן דא איז א גרויסע פלעק אויף די יחידות, אויף די רבנים, עס מוז קומען א מחאה. מען רעדט נישט שיטות, שיטות איז א חילוק אין האלטן ביי זיינס, סאטמאר מיט זייער שיטה און אידאך איז מיט זייער שיטה, אבער זייער שיטה זאגט נישט אז ס'איז א שמחה צו זען ווי חיילים ווערן געהארגעט, איך האב עס נישט געזען אין קיין שיטה, אדרבה ווייז מיר, איך האב עס נישט געזען, עכפ ביי יואל משה איז עס נישטא, צו זיין פרייליך ווען א חייל ווערט געהארגעט, א איד! ראשית כל ישראל אף על פי שחטא ישראל איז אפילו ווען ער איז א ציוני טאר מען אויך נישט. אבער מיר ווייסן דאך יא גוט אז די סארט חיילים וואס פאלן וואס פאלן זיי עפעס אין די ארמעי ווייל זיי ווילן עפעס זיין ציונים און זיי ווילן קומען דינען די נישט זיי טוען עס אן ברענעניש ווייל זיי זענען אַכצן יאר אלט מוזט זיך שטעלן צו דו ווילסט צו דו ווילסט נישט דאס איז דאס דאס איז דער געזעץ אין די מדינה. רבותי די זאך טאר נישט אדורכגיין אן א מחאה מוז קלאר מאכן. מען בעט נישט פון קיינעם משנה זיין זיין שיטה, די תורה קארטע זאל זיך האלטן ביי זיינס, אידא חדס ביי זיינס, סאטמאר ביי זיינס, יעדער אידער ביי זיינס. זיין פרייליך אז א איד ווערט געהארגעט? דער אייבישטער זאל אפהיטן. דאס קומט פון נישט א קרומע וועג, עפעס איז זייער קראנק אונטער די חברה וואס טראכטן אזוי און זאגן אזוי. א גוטן אוונט.